Ambiente, nos ambiente. Sigur sigur. Canta malu? Pasa bo! Nos ta bay tin cominda crioyo. Bo por scoge of galiña of carni stobá. Anto ta bay tin pasa palo, boca dushi, tur cos, nos cosnan completo boy unda chonan, unda. Solamente nos bisa pidi boer. Anto e rey sí e. Completo mentiona. Dios tuma nota, ocho di mei, di dos or pa seis or, manera bo ta mira riba e flyer, na Hoogvliet, e adres ta poni ato si bo no tin vervoer esei no ta problema pasobra bo ta baha na metro Zalmplaats un minuut bo ta cana shona a ta bayega. Man'e bombo kati. Dus tuma nota! Binti i sinku euro so pa entrada, ato esei ta inkluí bo kuminda, krioyo krioyo manera nos ta gusta. Dus bin pasa Moederdag den e bushi ambiente, nos ambiente, ah! Anto promé ku mi lubidá, ta bai tin tres premio p'e mama di mas lif di bon of e mama perfecto. Abo ta dicidi ken ta bo mama pa abo. Dus bin cu amiga. Si bo tata tambe ke bin bin canta e tambe por te. Dus ata mi number di telefon ariba e flyer, yama, reserva bo cachi pasobra bo mes sa. Lunga ta limita. Wak pa bo keda fo, paso e ta bai ta tremendo. Anto nos tin ku nosé nos nan dja serka. Sigur sigur, mami ta durmi en su plasenta. Te ocho di meishunan, ami ta ei, bo tambe ta ei.

Haitianan, Awe, pika pika, Pasku di Resurekshon, nos ta ei ku un programa diferente, un programa spesial. Awe nos no ta live, ta un programa grabá. Awe pika pika a bai kaya, kayanan di Rotterdam. Pasobra mi tabata kurioso pa puntra kiko Pasku Grandi, Pasku Resurekshon, ta nifiká. pa bo. Awel, laga nos ban ban check esaki huntu cu mi kico opinionnan di hendenan cu nos a benader, entrevistanan, kico nan opinion ta riba e Pascu Grandi aki. E prome sun ta un señora Sandra.

Gezelligheid. En hopen voor een mooi weer. Ja, dat zeker. Dat is altijd de hoop in Nederland. Oké. Dank u wel voor, voor meedoen. Ja, graag gedaan. Sí, Jonan. Manera nos a mira Sandra, Sandra a lanta cristian. E sa kiko ta nifica e Pascu Grandi. Pero Sandra ta gosa di tur dos, tantu tantu di pas haas i e sa ku Kristu a muri na krus i resusitá Pasku Grandi. Pero e ta atmití ku e ta hasi masha tiki ku esaki. Yah! Atrobe nos a haya sa opinion. di e persona aki. Laga nos ban awo pa e tweede fragment, anto shownan tuma nota pasobra e show aki Milton a yé den skual ku su kasá. Skucha bon, laga nos ban fe.

Como sa e fragment Amari mi morto pasobra señora ta zundra ta feto rende su cuenta cu bo no ta bay misa cu bo ta bay misa of laga esta bayna pero atrobe bo ta mira cu seca Milton Milton tambe ta cristian pero e ta haci tiki kesaki. Ato, ya, el a hañ'el den paña pasobra señora ta zundra cu e tin purá cu kivi di kico e no tabata ke pa Milton duna su entrevista, duna su opinion.

Nl. Five Triple Nine Cargo, for all your cargo needs. Ana, Wak dura tu. Ma hay algun cosa que nos tin cu wak nan. Bo por yuda mi wak aki? Wak cuanto recibo ki? Aki nan ta mi ta contract tin firma di El Señor Yal. Mane mi ta mira aki, ta na el señorial, e tabata ke pa regla su entiero. Ku ta así nin ki bo santa warda, bai el señorial. El señorial, mas ku trinta aña ta sirbi na e momentunan di mas difísil. Pa mas informashon por yama na kuater seis dos, ochenta i ocho, ochenta i ocho. Kon a bai? A bai hopi bon. Tremendo servisio. Mi por komprende tabata di kon el a skohe el señorial. Boso kòrda di be aviso di morto? Tur kos ta reglá. Kelder awo. Tur kos ta reglá. A regla ku pastor. Laga mi ser kla ku boso. Ku e servisio i atenshon ku nos a risibí na El Señorial, nos no mester preokupá ku nada, paso na El Señorial tur kos ta keda reglá. Duna bo ser kerí un entiero digno. Awèl shownan, laga nos bai pa e di tres fragment ku ta Un Señora Juliana.

Oke, mente riba e party ei bosnan ta celebra Pasen, anto e party ban bisa religioso? Religioso no, noso ta bai misa keseynan dat nit, pero nos ta bid na cas gewoon en groep met de family. Si. Oke, boso no ta bisa Pascu Grandi boso Cristu a resucita. Si. Ya, ta p'esei ta p'esei mi ke men te parti religioso. Si, ok. Nee, dat nee, dat doe ei nit. Ah, ok, ok. Ya. Masha masha danki Si. pa dun mei. Anto sintonisá Pika Pika Talk Show. Danki, masha danki mes. Bon bon, danki. Ok. Manera bo ta mira, Juliana, Juliana no ta bai misa. Juliana ta kere den e pas haas, den e pas eitje, buska webu ku tur eseinan, gezellig na kas kome ku famia, etc. Etc. Kos ku mi ta kere ku ta hopi di nos hendenan ta hasi esaki. No ku mi ta bisa ta malu, apsolutamente, pasobra atrobe ta un pensamentu di kada kien i nos tin ku respetá.

Sí, akenana nos tin un yon kuman basta yon, Tom. Anto Tom ta bisa ku e no a lanta den kas ku un bida religioso, nada di misa ku tur eseinan, men p'e Pasen òf Pasen Resurekshon no kier men nada p'e. E sa. E sa si ta kiko ta pasan, pero e no ta hasi nada kuné, e ta mas bien disfrutá di pasan kome famia òf amigunan en that's it. Awèl shonnan, asina ei nos por sigui bai riba e pregunta aki, Kiko pasan? Pascu Grandi ta nifiká Pabo. Awèl, laga boso komentario pasobra mi kier sa kiko bosonan ta pensa. Kompartí ku mi, ami lo kontestá boso komentario otro siman. Pasobra ta un kos ku nos tin ku bai reflekshoná riba dje. Paso Resurekshon. Manera hopi kaso, hopi fiesta a bira hopi komersial, anto e berdadero intenshon di e nifikashon manera di Pasku Grandi òf Pasku di binti i sinku Desèmber òf kualkier otro fiesta tur a kambia bira puro komersial pasobra e nifikashon mes pe kos No ta existí of e ta bezig, manera nos ta bisa na Hulandes, e ta bezig ta verwateren. Dus laga nos ban analisá i pensa un ratu riba esaki. Laga boso komentario. Pasobra bo mesa a pika pika ke sa. Anto si nei nos ta. Interkambiá idea i lógikamente respetá otro na opinion. Boso opinion. Bò, pasa un felis dia di Paso Resurekshon, anto te otro siman ku Dios su poder. Tudu!